Abahagizi b'ekibiina ekya NRM omu disiturikiti eya Ntungamo bayegaita eihanga ryona okukurisa n'okujaguza obuhanguzi hamwe n'okurahira kw'omwebembezi w'eihanga ow'ekitiinisa purezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Aba baabuganire aha ofiisi z'ekibiina ekya nrm omu rurembo rwa Ntungamo obwe barikutambura barikworeka obushagiki n'okushemererwa ahabw'okujaguza okurahira kwa mukuru w'eihanga ahabw'enshuro y'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri na mukaaga. Ise enkumi ibiri ashatu na gumwe.
Abo n'aba Modern TV.
Aba baba bebembirwe ofiisi ya rdc ejwekiirwe omukyara Rosemary Atuhaire ori deputy rdc n'omwami Daniel Twakira ori assistant rdc. hamwe n'abakuru abarikwebembera ekibiina ekya NRM n'abavugi ba bodaboda kandi hamwe n'abantu ba buriijo okuruga omuri Ntungamo. Itwe nk'abanyantungamo tushemereirwe ahabwa Purezidenti Museveni ahabwa swearinging today. Abandi bari Kololo twine team has gone to Kololo to represent us. Nitwenda kusiima Twenda kukukonguracuretinga kandi eri izooba nikyo twizire aha nk'abanyantungamo kwereka okusiima kwaitu n'obuhagizi bw'amaani ahabw'okusingura akaruuru aka kandi nitwenda kwebaza maama maama akakora omuzi muhango noomanya ahari omushaija w'amaani enyima niho ahari omukazi w'amaani. Ninyenda kwebaza na Vice Chairperson Omwami. Asumani Kidongo nabo twatumwine aha nabwo yatuyamba munonga. Ninyenda kwebaza boona kadaza abu mukureeba aha aba abahikirire kare omu kasheeshe bakaguma naitwe bakatambura naitwe okuhitsya aha kuhendera exercise egi. Kandi nk'eihanga eri izooba ntu witnessinga swearing in ceremony ya His Excellency Yoweri Kaguta Muzeeyi kandi twije aha kujaguza nawe. Entungamo oyee! Muzeeyi.

Bamwe omu baakozire omurimo muhango omu kuronda akaruuru ka muvumenti omu disiturikiti egi nabo n'abaaba bari omu kutambura oku, baayoreka okushemererwa kuhango ahabw'obuhagizi bwa muvumenti n'okurahira kwa mukuru w'eihanga. Nyine okwesiima kuhango munonga ahabwa Purezidenti waitu okurahira kandi nkaitwe aba bodaboda aba Ntungamo twine n'okwesiima. Ahabw'okuba gavumenti ekatuyamba omu k'okubanza yatuheereza sente z'okutandikaho za SACCOS. Baaka baatuyamba iza ebiro mukaaga baatuheereza omwani. Mbwenu itwe nka bodaboda yaantungamu twine okwesiima kuhango kandi kuhango munonga. Twashemererwa erizooba ahabw'okurahira kwa Purezidenti waitu omurungi. Tukaba abantu ba kashatu omu district zoona omu ihanga ahabw'akaruru ka Museveni. Mbwenu eri izooba yaarahira officially omwana waitu, muzeeyi waitu, shwenkuru, tindikumanya, amashemererwa atwine maingi, nitukukongoracuratinga your excellency. Waaba noogamba ki katebe? Nitwenda kwakira abanya-Uganda boona ahabwa president waitu kurahira. Nitukongoracuratinga abantu mbwenu abataire akaruuru. Tushemereirwe mureke tujaguze, twe enjoyinge emyaka etaano, tugire entaasya y'amaka, eihanga ritunguuke. Eri izooba twashemererwa. Ahabw'ekintu ekya Purezidenti Museveni erizooba kurahira kandi akaba Purezidenti officially. Mbwenu nitungamu nyowe nka Registrar nka ebi twine nitushaba Purezidenti Museveni nakimanya ngu District yaitu egi ni mpango munonga kandi tukaba twamushabire ngu agitusharuremu ahabw'okuba District egi bakugisharamu services ziija ziza ahansi zikagya ahansi aha muntu w'ahansi buri omwe ahikwa kandi Purezidenti yaba nagaba n'obwa Minisita. Ntungamo tushaba ngu atagyebwa ahabw'okuba ekintu tikiineho amaani twakitamu obwa vayibu. Yaatuheereza ba ministers, akatuha abeebembezi okw'ahaiguru kandi itwe Ntungamo tukareetwaza aha mutindo gw'ahaiguru tuza kushemererwa munonga. Nambwenu nyowe nkaanye nka Hillary noobaasa kureeba hatiya tikureeba ekishaarara kyawe ninyesipekitinga ngu nkaanye omugisha ogu gwizira naanye nooreeba bampa obwa minister. Nrm oyee! Bantu baka tusaba gavumenti eyarahire eri izooba kusaba purezidenti museveni ku arareeba egi mesegi eki twakora aba bodaboda kuvuga hatariho masuta goona akaiza akatutayayiraho nka aba bodaboda aba ntungamo disiturikiti ahakuba nitumwetaaga titwakamubuganaho ga nitumushaba ku ayija akatutayayira akatwongyera obusagiki omu bigombe byaitu bya bodaboda. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.
Guma aha ntere. Ntunga municipality bodaboda mwebare munonga mwebare kukunda YK president museveni.